भोरसँ स्नान करि कऽ खाइमे टाइम एते लगबै छै लेकिन द्वार दरवाजा पर आयल छै नौकर चाकर कि नहि आयल छै कोइ ककरो देखै वाला नहि छै कोना गेलियै छै कि ओ पूजे कर करै छै ओते कालसँ पता नहि छै भेल ने पूजा

खाना बनल है खाना बनल छै अच्छा ठीक छै आ खाना लगाउ आ हम एक जगह से आबै छी तुरंत ठीक छै अच्छा। देखियौ कि एतै कि नहि एतै आ काम उ करै लए। ओकर जे बौआ छै से स्कूल से कोनो खबरो देले है नहि कुछो नहि कहने यऽ लिअ ठीक छै ओहो कहने रहे फोन करबै तऽ हमरा मे नहि केलकै अहूँ ने केलक नहि करने छै। ठीक छै तऽ हम आबै छियै तकर बाद खाना लगाउ आ हम एकटा तगेदामे से आबै छी ठीक छै बाप रे बाप गर्मीए छै छतो भी सड़ गेल ये घर है गे मम्मी मम्मी कथी कहै छी दाय गे केहन तऽ पढ़ै छी पढ़ ना आब हम ई सब बाहरे सोहारे छी तोरा कथी कहै छी तू हमरा ले आबै छी तू नहि बुझै छी मम्मी आउ कथी कहै छी आउ पैसा ला न कॉलेजमे दिअ पड़तै पैसा गेल छौ बाबू लाबै ल घरमे छै तोरा हम दए देबो चटसी निकालि कऽ हैं पैसा गेलै भाँज कर ला कोइ देतै तब ने अयतै लए कऽ हैं एते जे मना कुट करै छी के छौ कमबैवला हैं हम महिला भए कऽ बूढ़ भए कऽ हम कतऽ जेबै कमबै लए तोरा चटसीमे पैसा देबै कम पढ़बै छियौ वकाइत बिनु बुझी बड पढ़ेलियौ दैया हम

भोरे जाके लाइन काट दै छी घर का जाइ छी घर में सुतल छै त भोरे जाके लाइन काट दै छी एक दिन और छुट्टी ना मिली दू घंटा हम हां कथी के फटका मीटिंग है छै कथी ले मुंह नमरा ना छी रो पैसा मांगे छै दैया परीक्षा छियै पाँच हजार टाका मांगे छै ओहि के टेंशन से मरे छी आ तू तऽ सुतले सुतले एकदम से बिहान करे छी यार तोरा तऽ कोनो गमे न छौ एहन बेटा दुनिया में सबके दिया भगवान दही ना पैसा उठा उठा दही ना मुठा मुठ पैसा एकरा देले बने दुबै छै हम ये मांग ले चौक सटका बैंक से केना कांची कक लगे छो कलेक्टर बना के रख कलेक्टर ए ई पढ़े वाला छो विद्यार्थी चली पढ़ता कहे अच्छी पढ़े लिखे छे तोर बाप पढ़ना छे मोबाइल में की छे हैं निकोलो के मोबाइल दे छे खराब आए छे हम ये मांगे छे तो बटन वाला मोबाइल एकरा दे छी स्क्रीन टच के है कहे हम नहीं बुझे छे कुछो

तब गर्दन पकड़ के घुरा देबो हम केहन केहन केहन केहन बात हमरा कहै छै तोहर भाय हमर बेटा आ तू जे पढ़ि कऽ जे हमरा कोनो काम नहि केली ने तऽ तोरा से याद कम पैसा दै छियै महीने महीना पाँच हजार टाका भीख दुख मांगि कऽ लोक पैसा खोइछा आनि कऽ दै छियै हम बेटा के एकटा टाका कहियो आँखि नहि देखऽ दै छियै भैया के समझे में मम्मी तऽ नहि हेता एहन के जे कहो है दिल में तो हमरो चोट लगे है ना एहन के जे कहो है पापा मम्मी कमाए के रहे छै भैया है ये कमाई नहीं हो उन जे उ अथी हो जोर से बजे जे हो तब न करे तो हेता लैट जाइ छै रौद भला रह नहि सकै छी जाइ छै घरे भा पानिओ तानिओ पी लेबै आ एक क्षण आराम कर धियापुता ताकैत हेतै खेलौ लै छी ओना गेल हिलब गल्लामे पहिला मरि गेलियो नहि चला सन बौआ एकोटा बजै छै करनिया पड़ै छौ फांसी का जान जा खबैया का सब ओ बाप चल ले बुढ़वा आई आबे ना देखी रोग से तो मर गेले गो कहते रिया हमें कते काल लगले आबे आबे बैठा आबे आबे बाप बाप करे छी पहिला भी एक लोटा मरि गेलो खून भए गेलो अरे बाप रे बाप पंखा नहीं छो पंखा नहीं छे वो आओ कर डाला छोड़ा पानी ओ डाला ना पिया नहीं है ना पानी नहीं बेचे की कहे छे सोना गेल रह रह पानी नहीं बेचे तब कोई तू त तते हमरा पढ़वा लगे छी ना ए तू कथी ला हुच कह छी अका नहीं छी सुगर जका मुंह लटका नहीं छी की भेलो तोरा